Damiano, ĩĩ uri gucoka? nĩ ndacoka ĩ Ii. ona gũtuĩka kũrĩa nyuma rĩ Ii. njĩrirwo he kaĩ gũkũrĩ kũrĩ kũroka gũkĩrĩte kũrara ĩ Tondu kinyire manyua mbogo. ndikiumire rĩa mara Ategeire. Ĩ. rĩu ĩ Ii. ndagĩthiĩ Aha. he tũbũri ndĩrenda twa gũciarithanio Aha. nĩtuo ngũgĩrĩte Ii. na kangĩ kairia

ndakiuga atĩrĩ no ngwenda ngĩetherwo tũngĩ Ii. nĩgetha ngĩhote tũgũnda tũtũ ngũraga rĩ Mm. ngakĩhota gũkĩhithia ndũĩ kabũri waiga tũbũri kũu ona Eh. ndũmenyaga tũgĩciaraga Aca. tondũ mbũri ĩmwe ĩgĩciaraga maita merĩ mwaka na kaingĩ ciaraga mahatha mahatha rĩu rĩ tũgũnda o kagũnda nyendaga ndagũra Ii. ngaikia mbũri na nĩ wendete kũgũra tũgũra ndania ĩno ĩ tũgũnda rĩ Ii. reke ngwĩre ndui wega wa kagunda woya wakagũra gaikare hau Ĩĩ. gatigacoka na thĩ Aca. gatigũagũaga no Aca. kuongerera o harĩa karĩ Ĩĩ. mwaka ũyũ Ĩĩ. ũrĩa ũrakagũrire Ehe. mwaka ũyũ ũngĩ gakĩrĩte mbeca irĩ bengi gũciĩ ende nĩkĩo ona nani ndĩkũigua kagũnda rĩ Ĩĩ. no kinya ngwĩrĩre ĩtiguo

okahora okahora nono nginya ngongagirira o mwaka ngamenya ni ndongerera ka- Eh. ka nĩ kanene ka nĩ kanini Ũkagũra ũkangĩ. Nga make sure nĩ ndongerera taito Eh, rĩu ĩgaituĩka kĩhoma Ĩni. rĩu ndona ũgakĩhũta no ũkĩgucie mwe eh, ĩrĩ wethi na mbere na kũgũra tondũ gĩkũyũ augire atĩrĩ ĩĩ mbũri ĩgucagĩrĩrio nĩ mũnyũ nĩguo Ĩĩ. wa kariũki Eh? mbũri ĩgucagĩrĩrio nĩ mũnyũ Ĩĩ. ĩyo rĩu na ndamia no gũthiĩ na mbere na kũgũra mbũri ĩ igũtwarana atĩa ona ndikũgũra mbũri ndikũgũra mĩgũnda nĩ kũgũra mĩgũnda Ĩĩ. Ĩĩ. Ĩni. igũtwarana atĩa rĩu rĩ githĩ ndũkĩũĩ mbũri ta icio ũguo makũgũra Ah, ĩni nĩ ũĩ mũnyũ nĩ kĩ mũnyũ Ĩĩ. ĩhĩ ta njĩra mũnyũ nĩ kĩ mũnyũ na gĩkũyũ kĩrĩa mũraria thikũ ici rĩ Eh. nĩguo cumbĩ Ah, Ĩĩ. ũyũ twĩkĩraga irio ĩ ũrĩa mwe- Ĩĩ. ũrĩa ũheagwo ng'ombe Ĩĩ. kana mbũri ĩgagĩcũna Ehe. Ĩĩ. rĩu mbũri ĩngĩcũna cumbĩ handũ rĩrĩ Ehe. nĩ yendaga gũcoka oho rĩngĩ Mhm. tondũ wĩna cama ĩ nĩ ĩgucagĩrĩrio nĩ cumbĩ ũrĩkũ ũyũ Mm. rĩu thimo ĩno ya kuga mbũri ĩgucagĩrĩrio nĩ mũnyũ rĩ Ĩĩ, ĩkoragwo ĩkiuga atĩrĩ ĩĩ. mũndũ agucagĩrĩrio nĩ kĩndũ kĩrĩa endete tiguo rĩu Tũrĩa- tũrĩa ndamiano Endete agucagĩrĩrio nĩ mĩgũnda ĩni Nginya- kĩo ndamwĩra mbũri Ĩĩ. ĩgucagĩrĩrio nĩ mũnyũ ndamiano rĩu ona harĩa tũkinyĩte nĩ atũmĩte nyende mĩgũnda na niĩ Ĩni. tene wakwa kaĩ Hai, niĩ Ĩti. ndiendete mĩgũnda na wĩra wayo no rĩu nĩ ũndũ wa gũkĩhikĩra ndamiano Ĩĩ. thikũ ici nĩ nyendete mĩgũnda na githĩ nduonaga mĩgũnda ĩyo ĩĩ ona arĩa kwĩna mũndũ wĩna gathĩna ĩĩ oka ngamũnengera gataito ngamũkũra Ĩĩ. thĩna-inĩ Nĩguo. rĩu rĩ tũnyamũ tũu nĩ tũgega koguo na- nĩ no ndĩmũmĩrĩrie thiĩ na mbere na gũkĩgũra tondũ rĩ Eh. o ũguo ndakwĩra Ĩĩ. gĩkũyũ augire atĩa Mbũri mbũri ĩgucagĩrĩrio nĩ nĩ mũnyũ. mũnyũ Ĩĩ. kũu nĩ kuga mũndũ agucagĩrĩrio nĩ kĩndũ kĩrĩa endete Ĩĩ. koguo ndamiano agucagĩrĩrio nĩ mĩgũnda ene nĩrwanyita horo cio Ĩĩ, Ĩthĩ. biũ. athiĩ a- waigua kamũgũnda ũri- ũrĩmwĩraga atĩa thiĩ ũkagũre tondũ kĩ mbũri ĩgucagĩrĩrio nĩ mũnyũ one Ti ũndũ ũngĩ. Ĩni, na ĩni. nĩ ndĩ nama nĩ ũgagũrirwo kũndũ gũkũ Ĩ, ndĩte matumbĩ ma mbata Ati, ati. ma mboirũ Na- nocoro wa mũkio ũrĩ mwĩrĩ ũyũ na igĩcemanie nda Ĩni. atĩ mbũri